Indi başda men bu programlary başlamda niýetimiz edebiýat, taryh üstünde durmakdy. Şoň bilen hem gelýärdik, ýöne arasynda syýasy, ijtimaýy meseleň üstünde durup geçýärdik. Indi şu Eýranda şol aýaklanma, aýaga galmalar bolandan bäri işimiz syýasata girdi. Öňem syýasatdan daş däl, ýöne başdaky temamyz syýasat däldi-de, şony aýtjak bolýan. Näme halkyň arasynda bir hereket, özgeriş bolup durka, sen-de oňa sessiz durup bilmeýäň wah. Pikiriňi bermeli bolýaň, aýtmaly bolýaň pikiriňi. Sebäbi ol biziň barymyzyň ykbaly. Hemmämiziň ykbaly. Bütin millet Başga ýerde başga zada oýlanyşyp düşünişip ýörkä, başga tarapdan ejir çekip ýörkä, onsoň başga gürrüňler aýtmaga-da kän ýerli bolmaýar, ýerlikli bolmaýar. Ýöne meň maksadym şol ikisinem garyşdyryp hem birazajyk diňe bu günki habarlar däl-de, biraz pikir, düşünje, oýlanma, bir zatlar bir-birimize berip bilme, Şoluň üstüne durup geçjek bolýanda, diňe habar däl-de, bu günki dägdaýdal däl-de, bir azajyk-da bir zatlar açyklamak, öwredip bilsem öwretmek, berip bilsem berip bilmek, şol maksat bilen, häzir öz türkmen sähramyzda görşümiz ýaly, şol eýran halkynyň hereketi, aýagalmalar bütin şäherlere täsir edip dur. Bäşinji hepdä girdi. Indi muňa durmak ýok. Durmak ýok, o tarapdan halk hem köpelýär, ýöne şu režimiň adamlaram olary jenaýatlary urup öldürmeleri köpelýär o tarapdan, olaram gaty barýar-da. Bir tarap sesini galdyrýar, bir tarapam taýagyny galdyrýar. Şonuň ýaly bolup barýar. Indi göreris soňunda halkyň ynanjy, islegi, sesi ýeňiş gazanýarmy ýa-da ýarak bilen, taýak bilen zor ýeňiş gazanýarmy? Meniň pikirimçe, taýak zorlan hiç bir hakimiýet taryhyň içinde ýeňiş gazanmady. Bolsa-da wagtlaýyndyr, häzirçädir. Geçen ýyllarda-da gördük. Iki-üç ýyl öňem bir gurup ýatyrdylar, emma soňra halk ýene-de aýaga galýar. Sebäbi hökümetler halk üçin, halka hyzmat etmek üçin. Milletler olara goýun bolmak üçin däl. Eger biz seredip dursak, şu yngylap-da başlanda, şu yslamy yngylabyň lideri, rehberi, Biz halkyň hyzmatçysy, hyzmatguzary, hytmatguzary merdum islendik ýerlerde. Indi bu gün näme bolup dur? Hyzmatçylyga dursun hyzmat etmek. Halkyň azanyp, düsünden azanyp duran bir güýje öwrüldiler. Halk olaryň hyzmatçysy. Diňe bir hyzmatçy-da däl. Esiri. Şolar näme diýse şony ýaşa ýaşamaly şony ýaly gezmeli. Goýun ýaly bolmalyda. Ine demokratiýa bolmaýan ýeri şeýle bolýar demokratik. Ýöne bu ýerek aýdyşym ýaly güýçli bolup barýar dünýäde näme özgerişler bolýar şu wagt Eýrana garşy olary da bir seredeýliň. Şu wagt iň başdaky güýç super güýç Amerika seredemizde Ýaňy ýakynda birki gün öň bir zat geçirýär, anket geçirýärler-de, anket, nezer senji bolýar. Şonda Eýran bilen garşydaş, Eýranyň garşysynda şol ýadro ýaraklar, ýa silahaý hesti, şoň bilen muzakere, şo meselä gönükleneýlimmi? Şoň üstüne duraýlyňmy? Şonuň üçin biziň üçin möhümmi ýa-da şu wagt Eýranda halk aýaga galguty, olary goldamak möhümmi diýip soraýarlar halka. Şonda köpüsi, şu ankete görä, ýüzde elliň üstünde köpi şu wagt biziň üçin zat möhüm däl, Eýranla ylalaşyk etmek o ýadro silahlarda, ýaraklarda. halky goldamaly diýip şo oýy berýärler, şo sesi berýärler anketlerde. Ine şu taýda iki mesele bar. Birinjiden ä bir milletiň sesi güýjürýä berse, başga milletler hem şoňa reaksiýasy, şoňa hessasiýeti köpelýär. Ikinjisi, olaň täsiri öňem aýdyp geçmediz ýaly, öz milli öz döwletine täsiri köpelýär. Ýöne o bir tarapdanam döwlet olary diňleýär. Näme üçin diňleýär? Sebäbi ertesi gün olary diňlemese olardan ses alyp bilmeýär. Raý alyp bilmeýär. Eger alyp bilse, sen raý berseň-de, bermeseň-de reisi ýaryk alyp oturýan bolsa, onda diňlemezdi. Şu wagt şol reisi näçe raý aldy Eýranda? Aý, ýüzde otuz bäş öz aýyşlary bilen, belki, asly hakyky raýy sesi ondanam aşakdyr. Ine, şuňa domkrasiýa diýilýär-da, şo günbatar ýurtlaryndaky ýagdaýa. Sen dogrudanam halkyň güýji bar, halkyň sesiniň güýji bar. Şol üçinem o taýda her sekiz ýyldan aňyr gitse sekiz ýyla, dört ýyl ýa sekiz ýyl üýtgäp otyr. Biziňkiler bolsa bir otursa şol ýatdaý sygaý bula gyzgynjak gowy ýer diýip galasylary gelenok. Ýerlerinden galasy gelenok. Özleri-ä galasy gelenok. Aý, bizden soňra çagamyz ençem gowy ýerişdi-ä, şu çagamyz üçin-de şu taýyny gurnap goýaýyn diýýärler-de. Şol üçinem görýäs, Eýranda şol Hameneýi özem ýaşam ulalyp bir aýagy gördi diýen ýaly, Öz ogly üçin şol rehberligi, dini liderligi üçin ýol açyp otyr. Gaýra tarapymyza seretsek, Berdimuhammet-de şonuň ýaly, häzir özi gitmäkä, aý, bir wagt kesel bolsam, zat bolsam-da, şu oglum-da ýeke galmasyn, şol, şoň üçin şu wagt goýaýyn ýer diýip, olam öz ogluny oturdyp goýdy. Näme, şular hemmesi şol demokratiýa bolmaýan ýerinde bolýar-da. Indi demokrasiň özi näme? Näme üçin bizde demokrasiň ady barda özi ýok? Munda-da bir gürrüň bar. Demokrasiň ady bar, özi ýok. Köp ýurtlarda demokratik partiýlar da bar, hezpler de bar. Ady gowy, owadan, ýöne ýörenok. Sebäbi, ýöne gowy zatly kanunlar da bar. Esasy kanun esasylar-da bar, ýöne kanuny ýöretýän adamlar ýok. Şuň özi gulakon mesele şu ýerde. Ýogsam başlanda hök köp hökümetler başlanda biz demokratik diýip başlaýarlar. Ýöne demokratiýa eger boljak bolsa bir ýurtda, şoňa bir dört däne bir Aýagy bar şoň, paýasy bar. Şo bolmasa onda demokratiýa bolmaýada. Birinjidene şu kanunlar halka görä bolmaly we ýöremeli. Kanunlar ege şol kagyzyň ýüzünde dursa, ýöremese, a ol diňe ýöne owadanlyk üçin ýazylan zat bolýar. Aýratynam şo kanuny kanun ýazyllaň özi ýöretmese, Özleri şony diňlemese, amala aşyrmasa onda o milletiň işi gaýtdy. Ýa owadanlap ýazýaň sen Döwlet, hökümet halk üçindir. Halkyň hyzmaty, hyzmatynda biz diýýäň. Emma ertesi gün görýäs, dogry tersi bolup dur. Millet halk üçinmiş. O ýalňyş ýazylypdyr ol. Millet ýok, millet döwlet üçinmiş bagyşlaň. Millet döwlet üçin. Başda döwlet millet üçin diýip ýazylýar, ýöne soňra görýäň millet döwlet üçin bolup çykýar. Onsoň millet döwlet üçinden geçýär, bir ädim ileri gitýär, bu gezek millet bir adam üçin bolýar. Bir döwlet süýnelmez. Hemme zat bir adam. Muňa näme diýilýär? Demokratiýa, demokrasýa masgara etmek diýilýär muňa. Ynsanlary masgara etmek diýilýär. Üstünden gülmek diýilýär. Indi şol dört aýakdan söz edeýliň. Birinji hawa, şol kanun ýöremeli. Kanun ýöremese, diňe kagyz ýüzünde bolsa, o bolmaz. O taýda ýazanyň peýdasy ýok. Ikinjiden. Parlamantysynda güýç bolmaly, çün parlam mejlisinde güýç bolmaly. Millet wekilleri, deputatlaryň güýji bolmaly. Nähilli güýç? Kanun güýji bolmaly, öz agramy bolmaly. Eger seň parlamandäkiliňem şol ýokarda oturan adam tikýän bolsa, olaram şo näme diýip şoňa gulagyny gerip oturan bolsalar, şoň sözüni diňläp, a ýene o parlamanyň hiç manasy-da galmaýar, onuň güýji-de bolmaýar. Olam diňe kagyz ýüzünde bolup geçýär. Waleýkim salam, salam aýtýan dostlaryma salam aýtýan baryňyza. Bu-da bir mesele. Ikinji, şo-şony ýaly, üçünjije göreýlim, üçünjide nähili? Partiýalaryň, hezpleriň güýji bolmaly, synpslaryňda güýji bolmaly. Indi siwil, asuda milletiň, asuda ýaşaýjy özüne görä synplar gurup bilmeli, enjümenler, birlikler gurup bilmeli, şolaň hem özüne görä güýji bolmaly. Indi şol biziň zatda diňe-de şol partiýalar diýip açyp birnäçe owadan at berip oňa-da demokratik partiýa diýeniň bilen Hes diýeniň bilen ýa şo meňzeş diýeniň o-da bolmaýar ýene. Şo partiýlar bäsleşige girip, halkyň sesini alyp, sesi alanda-da şoň bilen şo güýje gelip, kürsüň üstünde oturyp, häkimiýeti eýe almaga şoňa şert döretmeli. Hä, ýene bir dördünji mesele bar şu demokratiýada, demokrasida. Metbugat azat bolmaly. Ýagny ynsanlar neşirelerde, metbugatlarda islänini ýazyp bilmeli, tankyt edip bilmeli. Özüne görä garaşsyz bolmaly-la metbugat. Bu gün zat ýazdyň diýip, sen ony erte zyndana kisseň. Saýtda ýazdyň diýip polis bolup telefon edip dursaň, mähkemä çekip dursaň datga. Görýäs indi şu dört mesele, indi muň aňrysynda-da ýatan zatlar kän-da. Birem şol organlar garaşsyz bolmaly. Haýsy organlar? Esgeri güýçler garaşsyz bolmaly. Syýasata girmeli däl. Halk bilen döwlet arasyna şol esgeri güýçler girmeli däl. Birde zat we ýaňky ýargy taý diýýär. Gowy gazaýa bolýar da Iran bilen. Ýa sud. Şolam ýene garaşsyz bolmaly. Döwlet başga, ýaňky ýargy taý. Gawy-gazaýa sudlar öz garaşsyz ýerinde durmaly, esger öz ýerinde garaşsyz durmaly. Şo şertlerde domkratiýa, demokrasiýa ýöräp bilýär we gynanç bilen indi siz özüňiz garşylaşdyryp göräýmeli. O taýdan nähilli bolýa-da, Joe Baýden ýaly biri halky diňleýä,

Şoň bir gowy sözi bar, şonam aýdyp geçesim geldi. Demokrasi diýmek, aslynda manysy näme? Halkyň hakimiýeti zat demokrasi diýmek, ýa demokratiýa. Saýlap güýje getirmek däl ýa-da Sen saýlaýaň, birini prezident seçýäň, ýa millet wekili seçýäň, halk güýji bilen oturtýar-da şony. Ol demokrasini görkezmeýär diýer. Demokrasi bar ýurtda şo oturdanyny eger sesi bilen indirip bilýän bolsa şo demokrasi diýer. sesi bilen indirip bilýän bolsa. Islän wagty şol halk ýene-de goýuşy ýaly ýene-de ýerinden alyp bilýän bolsa demokrasiýa. Indi biziň ýurtlarymyzda köplenç gynanç bilen nähili biz şony oturdyp bilýäs ýerinde. Jomhuri-islami ari ýane. Bolsunmy, bolmasynmy? Aý, bolýa, bolsun diýip berýärler. Soňra kyrk ýyl soň netije ýetýär, ýoý, ol bolmaýar, o bir ideologiýa, ideolojik bir režim. Ony oň bilen dowam edip bolmaýar, netijesi ony üýtgetmeli. Indi sen oturanlary aýyndyryp bilýäňmi? Ýok, asla. Bütin millet ölüp gitmeli, ola inmeli däl. Ine, biziň derdimiz şu ýerde. Şu ýerde. Bizde Eger oturjak bolsala biz adam hasap edip sesimizi alýalar. Ýöne indirjek bolsak onda depäňden indirýaler. Iň uly kynçylyklary üçünji dünýä diýip söz etýaleri köplenç kynçylygymyz şu bolýar. Şol üçin näme etmeli dömkrasiýa ýa-da dömkratiň dört aýagy dany paýasy kanunlar ýöremeli. Mejlisiň güýji bolmaly. Parlymanyň güýji bolmaly aýdyşymyz ýaly. Metbugatyň güýji bolmaly. Hezpler döretmeli partilerdir ýöne şolaň güýji bolmaly. Diňe owadan at bilen goýanyňda peýdasy ýok. We şo bolmasada hiç wagtda bir ýurt ösüp gitmeýär. Birem häki oňam goşaýly. Ýaňky gowy. Gazaýataý, sud. Indi men üç dilde aýtýarym, näme türkmen doganlarymyzam, türkmenistan doganlarymyzam diňleýär parsça, olar parsça bilmeýär, biziňki orsça bilmeýär, ikisini garyşdyryp aýtýan-da, iki tarapda düşünip bolsun diýip. Şolaram garaşsyz bolmaly. Nähili bolýar bir ýurtda kanun esasysyna bakýaň, hemme zat gül ýaly, Onsoň kanunda bakýaň, mejlis bar, riýasat jumhury bar, prezident bar, emma hiç demokratiýa ýok. Hä, hiç biri işlänok. Bir-de şu mesele bar. Şolaryň her ikisiniň bir güýji bar-da şonuň. Mejlisiň bir güýji bar. Prezidentiň güýji bar. Onsoň partiýalaryň güýji bar. Şol güýçleň arasynda deňagramlyk döredilse, şu taýda demokrasiýa ýerini açyp bilýär. Biriniň güýji ýokary, biri aşak bolup dursa, o o birini urýar. Bir tewazun döremeli-la, deňagramlyk, balans döremeli şu ýerde. Eger prezident oturan ýerinde parlmana-da höküm etýän bolsa, Eger o taýdaky wezirler ýa-da ministr diýeli, olar şu prezidenti görende özleri näme etjegini bilmän asandyrap oturan bolsa, güýji ýok bolsa, pikir bermäge, oý bermäge oňam güýji ýok bolsa, partiýaňam güýji ýok bolsa, hemme güýç bir adamda ýygnanýan bolsa, oňa diktatorlyk diýilýär. Şol üçin öz ýurdumyzda haýsy ýagdaý, nähilidigini şu biziň şu tanyp açyklanymyza görä özüňiz ölçäp görübermeli. Hany göreýin dostlardan biri kamera aýyberen ýaly. Awa men sur pak dellip ir kabul etýän. dostumyzy. Belki iregi berendir, men gören däldirin. Garaz, şöyle, demokrasiýaň gürrüňini bereýin diýdim. Maksat näme? Birazajyk-da bilim, ylym açyklaýyn diýip-de, diňe täze wakalar bilen bolup geçmesin diýdim. Wakalary gerek galsa, öz bilşiňiz ýaly, biziň türkmenlerimiz hem aýaga galyp dur aslynda. aýa galyp dur, gorkmaýan milletdigini görkezip dur. Bir hepde öňem şo tezahyrat hökümetde kän goşuldylar. Kän adam tutuldy, zyndana dakdylar. Türkmendenem, farsdanam. Edil düýnüň özündemi, öňňin, öňňinem üç däne ýaş oglany, nowjawan, ýaş oglan Olaram türkmenlerden özlerem tutup alyp gitdiler, şo tezawarata goşulypdyrlar diýip. Şoň özi bu aýak galmalar, aýak galmalaryň türkmenleriň arasynda-da ýetenini, ýaýrandygyny, türkmenlerem başga halk ýaly özlerinde şol öz hakyny soramagynda duýgy dörändigini, isleg dörändigini görkezýär. Birem şuny görkezýär. Medeni şol on ýylla boldumy, şol Suriýadan Arap bahary diýip başlapda hereket Arap ýurtlarynda başlanda, Araplar birdenbire galyp agdar-döş, düňderiş ediberdiler. Mysyrda, Suriýede, ondan soňra Tunisde, köp ýerde. Şonda meň ýadyma düşýärde biziň Eýrandäkiler näme diýýärdi? Biziň adamlarymyz gorkak diýýärdi. Araplary görüň, araplary. Gally-da agdardy diýýär-dä. Indi bu gün görýän Eýran halkynyň özi-de gorkman dur. Şu netijä gelip bolýar. Hiç bir halk gorkak däl. Türkmenem gorkak däl, Parsam gorkak däl, arabam gorkak däl. Ýöne şol baş galdyrmak üçin, aýak galmak üçin şu şertler döremeli. Şu şerti dörese, onsoň şol gorky-da aradan gitýär. O şertler nämedir? El ele bermek. Gaharlaň hemmesini bir nokta üýşürmek. Birem bir zadyň soňy bolmajagyna göz ýetiren ynsanlar bir umyt aradan çykanda, ondan soňra adamlar başga bir elden berjek zadymyz ýok diýýär-de, orta çykýarlar. Şu derejä ýetenden soňra ynsanlar dogrudanam gorkynam taşlaýan eken, ýüreklenip şoňa barýar-da, şol hökümetler näçe basyp ýörse, üstünden uruberse, adamlar soňunda hemme zadyndan geçýär, şonam görkezýär. Hawa, gadyrdan dostlar, men şu ýerde o tutulan türkmen oglanlar, çagalarymyza Alla ýaralary bolsun, inşalla ene-atalaryna Alla sabyr bersin, herne basym çykarylsynlar, çykarylarlar-da, Indi zyndan zyndanlarda jaý ýoga adamlara. Bir milletiň hemmesini zyndana tykyp bolarmy? Hemmesini öldürip bolarmy? Bolmaz-a. Sen hemmesini öldürseň kime hökümet etjek adam? Diýmek millet hemmesi bile bolsa ol soňunda da olar millete baş eňmeli bolýarlar-da. Şolam boljak inşallah. Hawa Sag boluň meni diňläniňiz üçin kän wideo uzyn bolýar diýip tankyt etýärlerdi we agyr açyp bolmaýar diýip şol üçin eger siziň pikiriňiz bar bolsa nezeriňiz bar bolsa alaýyn bolmasa-da baryňyzy Alla tabşyrmaly bolýaryn şu wagtyň özünde sag boluň pikirleriňizi ýazyp dursaňyz okaýan şu ýerden Ýöne menden bir sorag ýokmyka diýýän. Garaz Alla barymyza kuwwat bersin. Gelejegimiz aýlyň, aýdyň bolsun, parlak bolsun. Sizleriň hem ýaşlaryňyz uzak bolsun. Saglykda görşeliň. Salamat boluň.